Emme salam siz bilen Öwezow we biz Photoshop öwrenmegi dowam edýäs. Bu günki sapakda tekst barada gürrüň gider. Ilki bilen tekst guralyny öwreneris, ondan soňra effektler panelini öwreneris we soňunda şu suratdan şu suraty ýasarys. Şonuň üçin wideony başyndan soňuna çenli görüň we kanala agza boluň, jaňjaňyza basyň, sebäbi biz müň agza tarap barýas. Indi bolsa Dowam edýäs. Photoshop açyň we men bir ed ütkeşik eden ýadadym ýok bärde bir şu ýerde Photoshop açan wagtym e, sulu fonumy biraz başgarak reňkde etdim. Siz hem islendik reňkde boýap bilýäňiz. Wajyp däl, sebäbi bu gün biz tekst öwrenýäs. Ilki bilen kopýalaň sloý, mysal üçin men tekst diýip ýazaýyn bäri. Sloý. Ondan soňra çep tarapa seretseňiz we şu ýerde tik harpy bardyr. Ýa-da T harpy bassaňyz mini videojukda görşüňiz ýaly tekst guraly bar. Basýas we gorizontal tekst bar, vertikal tekst bar, vertikal tekst maska we gorizontal tekst maska. Bu ikisini bugünkü sapakda öwrenmeris we vertikal bolsa diňe şol vertikalny ýazyp bilýäňiz, gorizontalny häzir görkezjek. Mysal üçin basýas belli bir ýere we Mysal üçin new year diýip ýazaly. Tekstimiz görnenok sebäbi tekstiň reňki hem fonuň reňki bilen meňzeş. Şonuň üçin Ctrl T-ni basýaňyz we şeýle tutup ulultýaňyz, süýşürip Belli bir ýere goýalyň, mysal üçin şeýle goýýan. Ondan soňra iki gezek bassaňyz tekstiň içine girip ýene redaktirowat edip bilýäňiz. Ilki bilen men tekstiň reňkini üýtgedeýin. Görner ýaly ak edeýin. Ondan soňra ýokarda çep tarapda layersyň aşagynda dürli görnüşdäki şriftleri saýlap, şriftleri goýup bilýäris. Mysal üçin Montserrat goýalýar. Düzlenmejigini boşalyň. Text generat goýsak. Ve vertikal text görkezeýin men. Vertikal text hem edil ýük goşup diýeli. 20 20 diýeli.

Black has iň ýokary žyrly şrift üçin. Men bolsa mysal üçin bold saýlaýyn. We indiki uranjak guralymyz effektler paneli. Effektler panelini nädip geçmeli? Bir gerek sloýuňyzy saýlaýyňyz, ondan soňra iki gezek üstüne bassaňyz effektler paneli açylýar. Effektler panelinde gaty köp effektler bar. Ýöne bu gün esasy birnäçeler bilen gürrüň ederis. Siz bolsa tejribe geçirip, ähli effektleri goşup görüp bilýäňiz. Aşak seretseň chain bar. Kölege ýagny. Tekstdäki chaini basýaňyz we şu soňa geçenden soňra hem tekstimize kölege goşuldy. Diýeliň biziň günümiz şeýleräkden ýeli emeli günümiz diýeliň. Şeýleräkden düşýär. Şonuň üçin ilki bilen Google saýlalyň. Nireden, kölege nireden iräýtdi? Şu, şu tarapdan şeýle gitdi kölege. Ve neprozraçnost, öňki sapakdan belli bolşar, opasity görünýär ýa-da görünmez. Sehel şeýleräk goýulyň. Bärde bolsa kölegäniň reňkini saýlap bilýäňiz. Mysal üçin, sarymtyl diýeliň.

Üns berseňiz tekstiň kölege däl diňe şol daşyndan aýlaýar. Tekst bolsun, tan bolsun tapawudy ýok. Kölege şol deme. Obýektiň daşyndan geçirýär. Reňkini saýlap bilýäňiz bärde. Reňki maňa bolýar. Neprozraçnost, mysal ýokarlandyrsaňyz has ýagty ýa-da pes. Bärde bolsa dürli effektler saýlap bilýäňiz. Ekrana goýsaňyz, Başga effekt swetleniýe goýsaňyz başga effekt. Zatuhaniýe goýsaňyz bolsa her dürli effektler bar. Men normalny goýýan. Razmak ýaňky aýdyşym ýaly razmaky ulalji, kiçelji, razmer bolsa. Mundan başga tekst barda nähili gürrüň etmeli? Tekst üns berseňiz ýokarda Dürli workdaky ýaly paneller bar. Muň etýän esasy işi edil workdaky ýaly, mysal üçin çep tarapy dogurlamak, workda sag tarapy gorizontalny we beýleki effektler. Olary özüňiz barlap görüp bilýäňiz. Men size indiki görkezjek guralym pero. Pero näme etýär? Pero wideojukda görşüňiz ýaly çylşyrymly figuralary ýasamaga kömek etýär birinjiden. Bu birnäçe ulanyş usullary bar. P harpy bassaňyz perony açyp bilýäňiz. Alýan perony men. Perony ýönekeý peron saýlan, swobodny pero beýlekiler bardy, soň gürrüň ederis. Perony saýlaýan. Men täze sloý döretýän. Sloý süýşürmek üçin üstüne basyp saklaýaňyz we ýokary çekýäňiz. Ýokary bolsa ýokary, aşak bolsa aşak. Şeýle goýýas. We tekstlerini men gruppalaýyn. Tekst nädip bir gruppa salmaly? Onuň üçin bir tekstiň üstüne basýas, ondan soňra shift ýa-da ctrl basyp we klawiaturada ctrl g ni basýaň. Gruppa döredi, ýene tekst diýip ýazyp goýaýyn. Belli bolar ýaly. Indi men ýaňky döreden slowyma geçýän perony saýladym. Pero saýlandan soňra ilki aýtmaly ýene bir zat bar.

çyzgysyny çyzýar. Men çylşyrymly obýektlerini çyzyp bilýän. Mysal üçin, muny beýleräk süýşürip goýalyň. Razmýerini kiçeldeýin we kontur udalit edeýin men. Kontur udalit eden soň men ýene shift bas taklaýan 45 gradus 3 burç 3 burç bir zat ýasaýyn. Size has düşünikli bolýar. birikdirdim. Ýene basýan, open zaliwka edeýin bu gezek. Zaliwka adyny belli bolşy ýaly şu içini reňkleýädiňi. Bunlara degmäli. Okey basýan. Zaliwka boldy görşüňiz ýaly. Ünsürseňiz bir sloýda döretseňiz bir obýekti. Şu sloýdaky obýektler ählisi bir wagt gymyldaýar. Eger Şu başga sloýda döretseňiz. Başga sloýda zaliw geçseňiz. Obýektiňizi üýtgetip bilýäňiz. Hersini aýratyn üýtgetip bolýar. Sebäbi hersi aýratyn sloýda ýerleşýär. Görşümiz ýaly her dürli obýektleri döretip bolýar. Elbetde sloýlaryň üstünde de dürli effektleri goşup, çeýnleri goşup üýtgetip bolýar. Islendik obýekt döretseňiz, näme döretseňiz, Şol ýerde effektleri üýtgedip bolýar. Mysal üçin men çimniýe edeýin. Ýok. Ekran edeýin. Soňam öz reňkini saýlaýyn. Pipetki bilen saýladym. Görüşimiz ýaly, dürli obýektlerde islenik effektleri döredip, islenik keläňize gelen fantaziýaňyza gelen zatlary edip bilýäňiz. Indi bolsa has çylşyrymrak zat döredeliň. Men şeýleräk surat aldym. Ilki bilen o kopiýalaýas, elbetde hökman suratda. Muňa layer bir dip goýaýyn. Siz bolsa islenik adyňyzy goýup bilýäňiz. Ondan soňra

we rastririwat sloý bar şuýda. Şoňa bassaňyz ýönekeý obýekte geçýär. Inteň hem süýşürip bilýäňiz, ýöne smart obýekti barada biraz başga sapaklarda gürrüň eder. Şeýleräk goýaýyn, biraz ulaltjak. merkeze goýdum. Ondan sonra lastik alýan. Shift basıp saklasaňyz, bir tarapy bas basýaňyz, ýerine beýleki tarap ýertip, ýene shift basıp saklap bassaňyz, doşuny öçürip bilýäňiz. Indi effektler paneline geçýäs. Çeýini bassam, Edil ýaňkyýalak men effektler döretýän. Biraz ýagtyrak edeýin. Şeýleräk saýladym. Isleseňiz Meň sanlama goýup bilýäňiz ýa-da öz saýlan sanlaryňyzy goýup bilýäňiz. Ol diňe siziň fantaziýaňyza bagly. Okey basýas. We täze sloý döretýän. Ýene kist alýan. Razmerini ulultýan bu gezek. We mýahky krugly kist alýan. Ýene ululdaýyn biraz-biraz. Ýadyňyzda bolsa, kwadrat skopkany basýaňyz, şeýtse

Ýöne obýekti şeýleräk goýdum, ondan soňra adyny üýtgedeli. Shadow diýip goýaýyn. Ýagny kölege. Düşnükli bolar ýaly. Indi bolsa tekst bilen işläliň birazrak. Tekst saýlaýas. Horizontalny tekst. Şrift Montserrat saýlaýan. We näme diýeliň? Albom myşyn diýeliň.

Şeýleräk ýerleşdirdim we adyny goýalyň. Siz bolsa islenik adyňyzy goýup bilýäň. Döredenimizden soňra

Görşümiz ýaly birazjyk bolsa-da üýtgeşme girdi. Abloşka has özüne çekerli ýaly birazjyk suratymyzy garaldaly. Munuň üçin täze sloý döretýän, kis saýlan. Şeýle garaltdym. Indi bolsa tekstimiz hem garalan sebäpli plastik alýan.

reňkini üýtgetdim. Sapaga gerek bolan ähli faýllary wideonyň aşagynda ýerleşdirilen Google diskde ýükläp alyp, ulanyp bilýäňiz. Hökman suratda kanala agza boluň, jaňjagaza basyň, elbetde laýkam unutmaň sebäbi biz müň agza tarap barýas. Bu sapak soňuna ýetdi, hemmä sag boluň, geljekde görüşýänçä!